Helo! Yn y fideo yma, byddwn ni'n edrych ar rhai o'r opsiynau o fewn Google Search sy'n eich helpu chi i ddarganfod yr union wefan neu llun da chi'n chwilio amdano. Lle snau, ddechrau chwilio am Owain Glyndŵr fel esiampl, newch chi weld bod jyst dros y 200,000 o wefannau wedi dod nôl. Nawr, os na i glicio'r tools ar y ddên fan hyn, un o'r opsiynau ydy newid drwy amser. Felly fe llai edrych am dim ond gwefannau sydd wedi eu creu neu diwetha. Os dwi'n gwneud hynny, oes bydd llai o ddewis yma, ond bydd pob un gyda dyddiad yn y mis diwetha ble mae'r wefan unai wedi cael ei chreu neu o leia wedi cael ei diweddaru. Yn amlwg, os ai yn rhy um, fuan, os ai mond edrych ar wefannau o'r diwrnod diwethaf, mae llai o ddewis, os ai lawr i'r awr ddiwethaf, bydd bron dim dewis yna. Mae hefyd yn bwysig sylwi, os na chwilio am bethau dim ond fewn y diwrnod diwetha, er bod digon o opsiynau yma, dydy llawer ohonyn nhw ddim yn mynd i fod yn ddefnyddiol i fi. Os ydych chi edrych ar ei top yn hyn, er bod nhw'n dweud Owain Glyndŵr yn nhw, dim ond fel enw adeilad. Felly, mae angen ffeindio'r balans rhwng darganfod gwefan sy'n ddigon diweddar, fel bod chi'n gwybod bod yr manylion yn mynd i fod yn weddol uh, up-to-date, ond hefyd i fynd ddigon pell i ffwr fel bod yna ddigon o wefannau o sylwedd yna. Dwi eisiau nawr edrych ar lyniau, lle sy'n ei glirio y chwiliau dwi'n newydd wneud, ac yn lle hynny, mynd i chwilio am dragon, na ni ddweud, draig, a clicio'r lluniau yn ymwy mewn i Google Images. Mae'n dangos fi bob llun o draig mae'n gallu ffendio, ond ar y top fan hyn, mae o'n trio torri lawr y chwiliad i fi. Dwi eisiau bach mwy o reolaeth dros fy newisiadau na rhain, felly dwi'n mynd i glicio'r tools eto, a mae hynny'n dod â gwpl o ddewisiadau fyny'n fan hyn. Os e am maint gyntaf, da chi'n gwybod pan da chi'n Dewis llun dych chi'n hoffi a lle roed o ar eich sleid, ond y funud dych chi'n ei chwythu fo fyny, mae o'n edrych yn blurry ac yn llawn pixels bach. Ffordd i neu sicrhau bod hynny ddim yn digwydd ydy chwilio am lun mawr, lle dewis size large, a dwi rwan yn gwybod os na dewis unrhyw un o'r lluniau yma, mi allai chwythu fo fyny ar fy sleid a fyddo dal yn edrych o safon. Os na i glirio y chwiliad yna, a wedyn clicio'r tools eto i ddod yr opsiynau nôl. Y dewis nesaf ydy lliw. Os dwi'n dewis lliw, dwi'n dechrau mynd am felyn, wneud y chwilio am lyniau sydd o lot o felyn ynddo fo. Diolch yn golygu bydd y ddraig yn felyn bod tro, weithiau bydd y cefndir yn felyn, neu falle bydd gwair gweddol felyn yn y cefndir, ond Mae wedi chwilio am lun lle mae y lliw melyn ydy'r prif liw mae'n weld. Os newidiau hwnnw i las, neu chi weld fel mae'r opsiynau yn newid efo fo. Mi gliriau y chwiliad yna rwan hefyd. Ac eto, clicio'r tools i ailagor y dewisiadau. Yr un nesaf i drafod yn eitha pwysig ydy hawlfraint. Da ni gyd yn gwybod fel rhan o'r um, fframwaith digidol bod ni eisiau dysgu disgyblion am hawlfraint ac helpu nhw i ddarganfod gwybodaeth y lluniau sydd heb hawlfraint neu le ei ddefnyddio fo uh, yn y ffordd cywir. Os dwi'n clicio ar labelled for non-commercial use, dwi'n mynd i gael lluniau ble mae hawl wedi rhoi i chi ddynyddio nhw yn yr ysgol neu ar brosiect personol. Os ydych chi eisiau ddynyddio nhw neu dysgu plant i ddynyddio nhw ar gyfer busnes, yna mae eisiau gwneud siŵr bod yn labelled for use ydych chi'n chwilio. Mae hynny'n caniatáu chi ddynyddio nhw uh, drwy fusnes. Un nodyn pwysig fan hyn, peidiwch dibynnu yn llwyr ar y chwiliad yma, e, di ddim yn berffaith, os da chi yn rhedeg busnes, fyswn ni eisiau mwy o sicrwydd cyn dweud o llun na jyst edrych yn Google fel hyn. Ond mae'n ffordd dda i sgip plant sydd wedi chwilio am lyniau ble mae hawl ganddyn nhw i'w dynyddio. Mae'n ei glirio hwnna eto. Ac unwaith eto, mynd draw i tools, Nawr mae yna opsiwn ar y diwedd amser, ond yr un olaf dwi eisiau ddangos i chi ydy type fan hyn. Os dwi'n dewis clip art, mae'n rhoi lluniau mwy cartwnaidd i fi. Felly os dwi'n mond eisiau llun cartwnaidd, allai fynd i clip art. Tra os dwi'n mynd i line drawing, mi gael lyniau uh, allai roed i'r plant i liwio mewn falle. Lliwiau heb liw, di ond efo uh, llinell di allan y ddraig. Dyna chi, dyna sy'n mae chwilio am lyniau neu gwefannau ar Google efo bach mwy o reolaeth uh, i chi ddarganfod yr union beth ydych chi'n chwilio amdano.